Хәерле көн, кадерле укучыларым! Минем алдымда өч төрле матдә бирелгән: натрий гидроксиды, хлорид кислотасы һәм натрий карбонаты. Мин аларның өчесенә дә индикатор белән тәэсир итәчәкмен. Ике пробиркага да натрий гидроксиды салабыз. Бер пробиркага лакмус тамызабыз. Эремә зәңгәр төскә керә. Икенче пробиркага фенолфталин тамызабыз. Эремә зәңгәр төскә керде һәм алсу төскә керде. Ни өчен бу төсләргә керә? Чөнки анда безнең гидроксид ионнары бар. Гидроксид ионнары селтәле тирәлекне күрсәтә. Икенче пробиркага хлорид кислотасы салабыз. Беренче пробиркага фенолфталин тамыза. Бернинди үзгәреш тә күрмисез. Икенче пробиркага лакмус тамызабыз. Лакмустамызга черемә кызыл төскә керә. Димәк, беренче проверкада үзгәреш булмады, икенче проверкада лакмус тамызгач кызыл төскә керде. Димәк, бу аңлата эремәдә әче тирәле икәнлеген. Әче тирәлекне водар тионнары күрсәтә. Өченче проверкага без сезнең белән натрий карбонаты салабыз. Шулай ук беренчесенә тамызабыз фенофталин. Эремә кура җиләгетсенә керә. Икенчесенә тамызабыз. Лакмус. Эремә зәңгәр төскә керә. Укучылар, карагыза, натрий карбонатында гидроксид ионнары да юк, базар ионнары да юк. Ни өчен шундый төскә керде икән? Бүгенге дәрестә без сезнең белән аны карап үтәчәкбез. Бүгенге дәресебезнең темасы гидролиз дип атала, яки матдәләрнең су белән реакциягә керүенгән вакытта нинди тирәлек баркка килгәнен тикшерәчәкбез һәм нинди матдәләр баркка килгәнен караячакбыз. Тоз эремәләре тәэсирендә индикаторларның төсе үзгәрүен карап үтик. Натрий хлориды лакмуста шәмәхә төстә кала, чөнки нейтраль тирәлектә лакмусның үзенең төсе дә шәмәхә һәм натрий хлоридында да шәмәхә төстә кала, димәк,

Су белән реагирлашуы турында нәтиҗә ясарга мөмкин. Ни рәвешле? Мондый күренешне аңлату өчен су молекуласының аз гына булса да водород һәм гидроксид ионнарына таркалуын исәпкә алырга кирәк. Бу ионнар тоз эрегәндә хасил булган ионнар белән бәйләнешкә керәләр. Тоз составында водород һәм гидроксид ионнары белән бәйләнешкә керерлек ионнар булган очракта тоз су белән реагирлаша.

Водород ионнары һәм гидроксид ионнары белән бәйләнешкә керә алмый. Монда безнең килеп чыга нейтраль тирәлек. Икенче мисалны карап алыйк. Мәсәлән, алюминий хлориды алабыз. Алюминий хлор эш, алюминий гидроксидыннан барлыкка килгән. Алюминий безнең

Укучылар, гидролизның катион буенча яки анион буенча барганлыгын билгелибез. Тирәлеген билгеләү өчен карыйбыз кешесенә. Безнең монда хлорид кислотасы көчлерәк, шуңа күрә тирәлек безнең килеп чыга әче тирәлек. Реакцияне язып дәлиллибез. Суны күрсәтергә була H+, плюс OH-. Һәм без сезнең белән карыйбыз. Мәгбадарыт ионнары монда безнең берәү генә һәм үзенә бер хлорны китереп таштыра. Шуңа күрә барлыкка килә H хлор. Гидроксид ионнары алюминий ионнары белән тоташа. Безнең молекулда тагы ике хлор ионнары калды. Шуңа күрә безнең барлыкка килә Алюминий OH хлор 2. Молекулда кырылмалар тулысынча 0 гә тигез булырга тиеш. Алюминий 3 плюс, OH минус, хлор минус алар монда 2. Тулысынча молекула безнең 0 кырылмасы алды. Хәзер без аларның ионнарга таркатып язабыз. Алюминий хлориды безнең эри.

Алюминий OH бергә кала. Ул безнең көчсез тутырыклы ион. Кырылмасын саныйбыз. Алюминий 3 плюс, OH минус. Димәк, кырылма килеп чыга безнең 2 плюс. Плюс 2 хлор минус. Бер төсе ионнарны карыйбыз. Безнең сул якта 3 хлор минус белән, уң якта хлор бер җирдә минус белән очрый һәм икенче җирдә 2 минус белән очрый. Мәк суммасы килеп чыга 3 минус белән. Шулай итеп безнең хлорлар кыскарыша һәм кыскарганнан соң калган тигезләмәне язабыз. Алюминий H+, плюс H2O водород ионнары калды плюс алюминий OH 2 плюс тирәлекне күрсәтүче безнең водород ионнары тупланды

Көчле нигез катионыннан һәм карбонат кислотасыннан. Карбонат кислотасы көчсез кислота икәнен беләбез. Карбонат кислотасы анионыннан барлыкка килгән. Мин язабыз реакция тигезләмәсен. Натрий карбонаты безнең эрүчән, гидролиз бара. Беренче баскычын язабыз. Мәк суны күрсәтә алабыз. H плюс, OH минус итеп. Водород ионнары карбонат ионнары белән бәйләнешкә керә, гидроксид ионнары безнең натрий ионнары белән бәйләнешкә керә. Безнең монда натрий икәү, ә гидроксо группа берәү генә. Шуңа күрә бер натрий, бер гидроксо групп белән тоташа.

2 натрий плюс, плюс. CO3 2 минус. Плюс су безнең ионнарга таркалмый, шул килеш калдырабыз. Барлыкка килә безнең натрий гидроксиды ионнарга таркала. Натрий плюс плюс OH минус ионнары барка килә, плюс натрий плюс плюс HCOH минус барлыкка килә. Ихтибар белән карасак, ике якта да безнең бер төсле ионнар натрий 2 плюс, да натрий бер җирдә очрып плюс һәм натрий тагы бер җирдә очрып плюс. Килеп чыкты 2 натрий плюс. Димәк, безнең натрийлар кыскарыша. Кыскарганнан калган язабыз аска.

Барлыкка килде безнең селтәле тирәлек. Көчле нигез катионы һәм көчсез кислота анионнан барлыкка килгән тоз су белән реагирлаша, чөнки андый тозларның ионнары водород ионнары белән бәйләнешкә керә алалар. Гидролиз анион буенча бара, чөнки безнең анион көчсез килеп чыкты. Тирәлек селтәле, чөнки көчле нигездән барлыкка килгән. Селтәле тирәлекне күрсәтүче гидроксид ионнары туплана, Көчсез тотрыклы ион, гидрокарбонат ионы барлыкка килә. Димәк, безнең гидролиз бара. Укучылар, әйдәгез уртак гидролиз белән танышып үтәбез. Кайбер тозларны ионнар алмашу реакциясен үткәреп, башка тозларның эремәләрен табып булмый. Рүшәнлек таблицасын карасак, без анда сызык торганнар һәм сорау билгеләр торганны күрәбез. Мәсәлән, мисал итеп меске алдым. Алюминий хлоридына натрий сульфиды кушкачтын,

Нинди нигездән алюминий-аш эшләтелгән һәм нинди кислотадан H2S кислотасына барка килгәнен карарга кирәк. Шуңа күрә реакция вакытында алюминий 2S эш түгел, ә аның гидроксиды һәм кислотасы күрсәтелә. 2 алюминий аш эшләтелгән, плюс 3 H2S язабыз. Бинар кушылмаларның гидролизын карап үтик. Беренче реакция сез күрәсез P хлор 5 плюс 4 H 2 килеп чыга H 3 P 4 плюс 5 H хлор. Бинар кушылма ике не металлдан барлыкка килгән. Әгәр дә безнең бинар кушылма ике не металлдан тора икән, алар кислоталар барлыкка китерәләр. Шуңа күрә фосфор бишхлоридында H3 powder ортофосфат кислотасы һәм хлорид кислоталар барлыкка килә. Магний HN2 магний нитридында гидролизын үткәргән вакытта Ул безнең тоз сыман матдәгә керә, безнең барлыкка килә магний гидроксиды һәм аммиак барлыкка килә. Металл һәм неметаллдан торганда аның берсе гидроксид булачак. Магний HN2 плюс 6H2O килеп чыга магний OH икеләтелгән плюс 2NH3. Тозлар гидролизы койтма реакция. Эремәне җылытканда һәм сыйгайтканда